Nō te rangi nei, mana ai te rangaawatea poto a te Kāwanatanga o Israel ki Gaza, he mea whiriwhiri ki Qatar. Heoi, kua tau te kōrero a Pirimia Netanyahu, e kore te puehu e tau i tēnei whakatau noa iho. He ākina āpiha o Gaza, kai te ngiha tonu te pakana huri noa i Gaza. Inā rā, koni atu i te 14 mano ngā tāngata kua mate i te rohe. Ko te nuinga, ehara i te hōia, pēnei nā kōhungahunga. Ki Israel, ko te tatauranga o nā tāngata kua mate ki reira ina ākina a Hamas, ko eke ki tōna kotahi mano e rua rau te tokomaha.
There is a need for a protective presence in the occupied Palestinian territory. Of course there is a need for unfettered, unimpeded humanitarian assistance under the auspices of the United Nations. If there is a need to demilitarise

against the population, against the population it occupies instead of simply protecting itself.
Tata ki te 884 mano ngā tāngata kua panaia i ō rātou kāinga i Gaza. Kua whai āhuru mōwai ki ngā hanganga 154 kai te whakahaerehia e te Ratonga o te Whakakotahitanga o te Ao kia noho haumaru ai ngā taurewa o Palestine. Hai whakamōmono ake i ngā kōrero mō tēnei take, kua tūhono mai te kaiārahi takirua o ngā kākāriki, nā ko Mārama Davidson. Mārama, tēnā koe.
Tēnā koe, kia ora. Tuatahi me whai māramatanga tāua i tēnei take, he aha te tū ōkawa o ngā kākāriki ki ngā mahi whākuru a Israel ki a Hamas me te rohe o Gaza?
Tuatahi, haure, hauri atu te kite i te mate, he kura te tangata, kāti te taikaha katoa. Ka tono atu te Pāti Kākariki mō te mutunga o tēnei taikaha, o te kāwanatanga i haraira ki a Gaza, he ceasefire neke, kia tau te rangimārie me te aroha ki runga i a Tātou katoa, ā, ka, ka tono anō mātou i te whakaritenga o ngā ara, ā, kia, kia āhei te āwhina te tae atu ki ngā tāngata katoa, ā, kia hohou te rongo mō ngā mokopuna kei te haere mai, kare mō te nāianei, ā, ā, anake, ā, nō reira, ko tērā te tino tū a te Pāti Kākāriki. Ka pai.
Na, ko tā David Seymour, kaiārahi o ACT, ko te inoi a tō mema pāremata, Chloe Swarbrick, kia tau ai te rongo, he kōrero tautoko i a Hamas. Ō whakaaro? Oh, kao.
Kei te hē, kei te hē a David Seymour, kei te hē anō, kei te hē anō te mahi whakarekereke, ahakoa nō wai, ahakoa ki hea. Mō ngā mokopuna katoa te take o tō mātou karanga ki te ao o Te Pāti Kākariki, ā, me tono atu mātou ki a Hamas ki te whakahokia ngā ngā tāngata kāwhaki ināianei kai tā rātou ake kāinga hei noho haumaru, ā, me tono atu mātou ki a Īharaira ki te whakahokia ngā ngā mauhere o Gaza. ā, ētahi o ō rātou he tamariki, ā, ki ō rātou whānau kia hei noho haumaru, kei te kei te tautoko mātou i te ceasefire me te rangimārie. Nā, ko tā te Pirimia, ko tā Pirimia Netanyahu i te rangi nei, ā, ki, ki tana kāhui minita pakanga, ka haere tonu ngā mahi pakanga a Israel ahakoa, ā, taua whakaaetanga mauhere, he aha tāu ki tēnā kōrero? Hari te pai me me huri ō mātou tirotiro, ō mātou moemoeā ki ngā mokopuna i ngā wā katoa nē, ko te mahi, ko te mahi tika mō ngā, ā, ngā rangatira huri noa i te ao ki te tū kaha mō te rangimārie me te mutunga, me te mutunga o te, o te taikaha, ā, me ngā pakanga katoa. Te wawata o te Pāti Kākariki, kei a ia tangata he whare haumaru, te kai me te wai ki runga i te tēpu, tirohia ngā hara o te pakanga, ngā, ngā mate, ngā mamae, um, te māuiui, um, ngā mea kino katoa, me mutu.
Mārama, um, kai te kite au kai te tino pā tēnei take ki tōnākau, he aha ai?
He karani māmā ahau, he māmā ahau i ia rā, ia rā, ka, ka kite au i ōku mokopuna e aroha ana ki a rātou, e awhiawhi ana ki a rātou, ko, ko tōku nei whakaaro, mō ia mokopuna tērā, mō ia mokopuna o te ao, mō ngā iwi taketake o te ao, ā, tērā tono, tērā karanga, nō te iwi Māori, tērā kanganga, tērā karanga, me mutu te taukaha, me mutu te pakanga, ā, nā tēnā, ā, ka, ka puta mai ngā hua mō ngā reanga kei te haramai, ā, hauri atu, mamae atu te kite, Na, kei te kite au tō pouri, hoi anō, a, kua pau te wā ki a tāua, mārama kāre ā rikarika nei te mihi ki a koe.
Kia ora. Inā koe pea, kia ora.